Toýlar toýa ulaşýar. Arkadagly Gahryman Watanda, Ýürekler gaýnap joşýar Arkadagly Gahryman Serdarly Watanda. Salam mähriban illeçler! Täze gepleşik, täp-täzeje gepleşik. Ýagny halkyň söýgüsini gazanan meşhur aýdymçymyz Merdan Alty. Kim bagşy? Elbetde hemejämiz tomaşa edýäs, Merdan Alty. Birnäçe wagtlap aýdym çykarmasyny beseltdi, birnäçe wagtlap aýdymlar çykmady. Şoňa-da teswir ýazypdyk. Kim näme soragy bar bolsa, arkaýyn soraga jogap berip bilýäňiz diýdik. Elbetde birnäçe soraglar gowuşdy, geldi. Bizem Merdan Altyny gepleşigimize çagyrdyk. Gepleşigi geçirýän ýerimiz, gepleşige hemaýatkärimiz Owaz Pro Music. Gepleşigimiz şatlyk-şowhun dowam etmek üçin tomaşaçylar sizden geljek laýklar, wideolary paýlaşmalar siziň üçin. Onda näme? Gepleşigimize başladyk. Merdanjan gepleşigimizi hoş gördük. Ilkinji gepleşigimizde ilkinji sanynda ýagny Owaz Pro Music. Görýäňmi? Birnäçe saz gurallary bar. Näme gerek bolsa şu sak gelip alyp bilýäň. Dogrymy? Aýdymçy bolsaň, sazanda bolsaň hökman gel. Begmyrat size birinji bilen gepleşige çagyranyňyz üçin minnetdarlygymy bildirýän. Ikinji bilenem Allajan ýurdumyzy parahat bolsun, Arkadagymyň, Arkadag Serdarymyň jany sag bolsun, tutýan işleri rowaç bolsun. Aýdan arzuwlaň hasyl bolsun. Indi Merdan, näme sorag bersek, şoňa jogap bermeli, hökman suratda doly we dogry ýerine ýetirip bermeli. Hökman.
Indi näçinji ýyl, nirede doguldun?
Men özüm bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýyl Tejen etrapda doguldum özüm.
Şu wagt maşgalaly? Maşgalaly Hudaýa şükür çagam bar. Tüweleme ýaşlar uzyn bolsun. Ýaşlar uzyn bolsun. Ine Merdan Alty maşgalaly üç sany perzendi bar. Ýaşlar uzyn bolsun diýýäs. Indi siziň bir gowy gören aýdymlaryňyz bar. Ýörite janly sessiýada ýerine ýetirip berýär. Häzir Merdan jan, oňa çenli ýene bir soraglarymyza geçeli, yzyndan aýdymlara geçýär. Merdan Alty, birnäçe ýyllap sungat äleminden ýitdiňiz. Näme boldy, näme sebäp boldy?
Aý ýitmegimiň sebäbi kysmat-da bir ýurtdaş gowy galdy ýa. Başga gürlemek islämok. Dogry.
Elbetde kysmat maňlaýy ýazgyr. Dogrymy? Indi saňa bir şeýle soragym bar. Edil şu wagt edil şu edil şu jaş ýerde iň gowy görýän adamyň kim dostuň, doganyň, ejeň, kakaň, ýan ýoldaşyň, çagalaň tapawudy ýok. Kimi göresiň gelýär seň ýanyňa gelip görmegine. Edil şu wagt saňa mümkinçilik döredildi. Birinji bilen göz jogabym bar. Öz Kyblam, kakam. Kakaň.
Hawa. Ýa şony görerdim.
Kysmat iki ýaşdaý, iki ýaşdan bäri göremzok. Ikinji bilen doganym. Oglan doganym. Oglan doganyňyz kakaňyz. Kakam. Dogry. Näçe ýaşyňdan bäri göremok diýýäň? Iki ýaşymdan.
Iki ýaşyňyzdan bäri. Doganyňyz?
Doganym bäşinji klasdan bäri. Bäşinji klasdan bäri. Elbetde, jaýlary jennet bolsun. Sag bol. Alla rehmet etsin, Merdan jan. Olar seň üstünligiňe, seň ýetýän derejeleňe guwanýandyr, görýändir. Jaýy jennetden bolsun. Onda näme, şu kaka diýdiň, şu kakalar barada bir gowy aýdym aýdyp berseň. Edil şu jaş ýerde. Çalyp aýdyp bereýin. Çalyp aýdyp beräý. Bir janly sesde. Eşideli.
Begmyrat men ussat sazanda däl ýöne ine owaz pro magazyna geldim. Garaşylmaýan ýagdaý boldy. Aha. Şondan pianinany alyp özüm aýdyp bereýin janly sesde.

Sesiňe saglyk diýýän. Sag bol dogny.
Allajan kakalamyzyň barlarynyň jany sag bolsun ýokluň bolsa iman baýlygyny bersin Niýaz. Esasy gadyryny bilsinler. Hawa balar gadyryny bilsinler. Kaka Mährine şeýle bir zar adamlar bar. Men bir filmlerimde-de ünläp geçýänä şu zatlarla kaka gadyry, ejäň gadyry, dogan gadyry diýip şu zatlary ünläp geçýän. Şu dünýede-de üç dürli kaka bolýandyr Merdan. Şo üç dürli kakaň birinjisi gowy kaka, ikinjisi erbet kaka, üçünjisi bolsa öweý kaka bolýandyr. Elbetde, şolaryň iň gowusy miýesser etsin hemmäňize gowy kaka duşmak. Olara birnäçe teswir geler, o öweý kaka näili, gowy kaka näili, erbet kaka näili. Indi gysgajyk düşündiremde, Merdan jan, Gowy kaka. Elbetde sen gowy kakaň döwrüni ýaşap geçdiň, iki ýaşyňda kakadan galdym diýýäň. Gowy kakalar çagasy üçin mal-mülkünden hemme zadyndan geçýändir. Erbet kaka söýgi üçin, mal-mülk üçin çagalaryndan geçýändir. Öweý kaka bolsa ony filmlamda tomaşa edýänsiňiz. Janyňyz sag bolsun. Gepleşigimizi ýene dowam edýäs. Zehinli aýdymçymyz, meşhur aýdymçymyz Merdan Alty bilen soraglara geçýäs. Elbetde soraglarda ýene Merdanjan şeýle soraglar geldi. Näçe ýaşyňyzda aýdyma başladyňyz?
Men häzir aýtsam, meni aýdymçy eden esasy ejem. Ejeň. Sadykda kardondan gitara. Çagalar bagyny. Çagalar bagyna gitara berip. Şonda eýýäm başladym ýöne bular ýalak dälläni. Soň merjenlere gatnaşdym. Aha merjenlerine ýer aldyňmy? Hawa. Tüweleme.
Ýer aldym.
Ussat aýdymçymyz Merdan Alty merjenlerine ýer alypdyr. Ýöne sebäp bolýan elbetde biziň mähriban käbelerimiz. Ene diýen zat, käbe diýen zat perzendi üçin ganatyny ýazýar. Elbetde, perzendine bir zat diýilse, ýolbars ýaly topulýan enelerimize müňde bir şükür bolsun. Şu taýda ejelerimizi ýatladyk bolýan eje barada-da bir gowy aýdym aýtsaň jany setse başardygyňdan. Köp many aýtmasak bolmaz kä bile. Sebäbi ejelerimizi ýatlap ejelerimizi wasp etmesek bolanok. Onuňam Merdanjan şeýle bir zat bar. Eje diýeňde oglan bol, zenan maşgala bol, dünýä indiňmi, Ilki bilen kimi görýäň? Mähriban käbäňi görýäň. Soňra ataňy görýänsiň. Şonuň üçin dünýä indiňmi, eneňi görýäň. Ýöne adam gyz bolsun, oglan bolsun, ýaşy ýetýär, oglanyň birnäçe dosty bolýar, gyzyň bolsa birnäçe boýdaşy bolýar, ýagny jorasy bolýar. Çünki ýöne men hak dosty, çyn dosty Merdan jan nirde görenimi aýdaýynmy? Aýda.
Bir ajaýyp şahyr bar, şahyryň adyny bilemok. Awtorynyň kimdigini bilmek şu goşgyny şeýle bir maňzyma batyryp özüm okaýan, diňleýän ýöne görýän bolsa şuny kim ýazan bolsa Allajan galamlaňňyzyň ujy ýiti bolsun Nyýaz adyňyzy bilemok belläp geçmedigiňiz üçinem bagyşlarsyňyz diýýän. Bir owadan saz çalsaň sazyň üstünde hemä men goşgyny aýdaýyn yzyndan bolsa eje barada aýdyma geçip gitsek Merdanjan. Hany başardyňdan bir sen sazanda däl men düşünýän. Ýok ýok. Sazanda bolmadygyň esasynda da bizi bagyşlasynlar. Başardyňdan çalyp berseň. Goý ýaşasyn ejelemmiz goý ýaşasyn käbelemmiz. Barly wagtyň aş-duzuňdan dadarlan. Ýogsal wagtyň adyň tutan tapylmaz. sataşsa-da, dost men diýen nadanlar ejem ýaly dost tapmadym adamlar göz ýumdum kän bahyllaryma käte melgul geldim ýakynlaryma sataşsam-da Ynsanlaryň sahylaryna ejem ýaly dost tapmadym adamlar kimler dost tutunýar getir diýip peýda kimler şat günümde boldyla şeýda iki dünýe iki dünýe arasynda men geda ynanyň ejem ýaly käbäm ýaly dost tapmadym adamlar. Toý-tomaşa gidenimde men nadan, diýerdi. Ýamandan daşda dur sadam. Soňra gözlerini ýoluna dikip ýadan ejem ýaly, käbäm ýaly, janym ýaly dost tapmadym.

Sazçylyk mekdebine gatnadyňmy?
Men öz käbäm dördünji klasda sazçylyk mekdep internatda okadym. On bir ýyl okap, şonuň içinde öz saz guralym, ilki türk dostlarymyzyň baglama saz guraly bardy. Aha. Soň tar çaldym.
Aha, tüweleme.
O ýerde şu fortepiano diýibem Aw. sapak geçilýär, şony öwrenip galan. Tüweleme.
Dogry, dogry. Onda sen a, sazçylyk Sungat mekdebini okapsyň-da. Onda o soragyňa belläp geçdik, mähriban ildeşler. Elbetde, Merdan Altyn agramly bölegini aýdymçy bolmagyna köp itergi beren mähriban käbesi bolýar. Mähriban käbelerimiziň jany sag bolsun, mertebesi belent bolsun, elmydama aramyzda başy dik bolsun. Indi Merdan jan, ikinji birnäçe soraglara geçdik. Indiki soraglara geçýäs. Saňa bir sorag bar. Gaty uly soragda. Iki zat saýla diýýärler dünýede. Iki zat saýlap bilýär. Ýöne üç sany gowy zat berilýär. Şoňdan ikisini saýlamalylar. Indi birinji zadyň sana şans berýärler, kakan getirmek ýalyna. Ikinji zadyň Seň dünýede gazanan abraýyň. Üçünji zadyň bolsa iň ýakynlaň birini ýitirmek. Şu wagtky barlaň ýakynlaň birini ýitirmek. Indi şu üçüsinden iki zat saýla bilýäň. Iki zadymy?
Hawa. Aý men bir zat saýlaýyn. Aha. Ýakynlaň ýitirmäýin. Iň ýakynlaň käbä. Käbä.
Iki zat saýlabilýärdiň ýöne. Ýene bir zat saýlap bilýäň.
Aý ýok boldy. Şoň bilen maşgalam boldy. Janyň sag bolsun. Köp zady diýer.
Aha.
Ýa kakadan saýlamadym diýer. Mhm. Ýöne men kakaň mährine öwrenişmedim. Öwrenişen zadyň aslynda ýitirmek kyn-da. Iki ýaşymda men bilemogam kakamy hiç zat bilemok welin. Ýöne Maňa iň ýakyn ejem bolup durdy ajy. Men şu soragy berjek bolup otyrdym, sen özüň diýemde aýtdym-a, iki zat saýlap bilýäň. Kakaň gelmesini, ýakynlaň birini ýitirmesini, şeýle-de öz şu wagta ýeten abraýyň şonuň ýitirilmesini. Kakamy getirip birini ýitirmeli bolýarmy? Ýok.
Indi sen aýtdyň, dogry belläp geçdiň. Elbetde, öwrenişen zadymy ýitirmäýin diýdim. Mähriban käbämi ýitirmäýin diýdim. Ylalaşýan. Ylalaşýan. Elbetde, bize tomaşa edýän tomaşaçylarymyz bardyr. O-da ylalaşýandyr. Sebäbi öwrenişen adamyňy ýitirseň, köp adama ýaman agyr degýär. Agyr degýär. Şonuň üçin hiç kim hiç ýakynlaryny ýitirmesin. Ine soraga doly we dogry jogap aldym diýip umyt edýän. Tomaşaçylarymyzam umyt edýändir, alandyr diýip pikirimizi. Indi Merdanjan, şu iň öz ýakyn bolan sungatda özüňe ine şu ýakyn boldy diýen aýdymyň barmy?
Sungatda öz aýdymlarymdan. Öz aýdymyňdan indi maňa ýakyn boldy. Şul aýdym maňa iň gowy ýüregimden çykan aýdym diýmek. Känmi ýa birç aýdymyň barmy, iki aýdymyň barmy, känmi? Ýok, neme, gowy aýdymlarymyz bar.
Kän aýdymyň? Ýöne iň ýüregiňe ýakyn näçe sany?
Iň ýüregiňe ýakyn, hawa. Şo Nädip ýaşaryn diýen bir aýdymymy. Onda Nädip ýaşaryn şol aýdymy ýerine ýetirip berseň.

Berekella Merdanjan, janyň sag bolsun. Sag bol. Elbetde ajaýyp aýdymlaryny diňledik. Bir Merdanjanyň muşdaklary öz arkaýyn tesirlerini ýazyp bilýäňiz. Şeýle-de şu toýy tutjak bolsaňyz, arkaýyn Maňa jaň edip bilýäňiz. Indi meň üstüm bilen arkaýyn merdan tapyp bilýäňiz. Şeýle-de bir sora we onuň stoýa tutmak meselede geçip gidýär. Şu günki ýörite wideo ýazgysyny ýazýan, şuňa hemaýatkärlik edýän Çeper Films wideo studiýasyna köp sagbolsunyňyzy aýdýas. Janyňyz sag bolsun, kesbiňizden, käriňizden kemal tapyň ýigitler, ömrüňiz bolsun. Şu taýda birnäçe kömekleri ýerine ýetirip durduňyz. Şeýle-de şu günki ajaýyp mümkinçiliklerde Döredip beren mähriban gahryman Arkadagymyza-da köp sag bolsun, biz aýdýas. Janyňyz sag bolsun. Tutýan tutumly işleriňiz rowanly ýollarda rowaç alsyn diýip, gepleşigimizi dowam edýäs. Indi Merdanjan, şeýle teswirler geldi maňa. Merdan alty diýýär, şeýle bir ulumsy oglan diýýär. Sen ulumsymy? Gaty ýalňyşýar özüm. Ýa bir ýüzüňde ulumsylyk barmy ýa salamlaşaňokmy adamlar göreňde? Ýa toýa baraňda şeýdip kostýumlar çişip ýöräýäňmi? Nämeden beý diýýäler?
Gönüni açyk gürlesene, gaty görerler. Ýok, aýt, aýt, arkaýyn, arkaýyn gürlemeli. Gepleşikde seni muşdaklaň tesir ýazýar-da, biljek bolýarlar. Ulumsy diýýär Merdan Alty. Ulumsymy sen? Aýdyp ber, bileliň. Ony köpüsi meň bilen gürleşýärler, sikim gürleşýärler, zat etýärler welin. Äý, agam Ýazigim, sen olar ýaly oglan däl ekeniň-ä, daşyňda gulumsy görünýär diýýärler. Özüme-de diýýärler welin, indi daşymda meň özüm agras oglan, agrasrak. Bilemok, toýa baramda, Näil, brat jan, zat diýip salamlaşamok, bady diýemok, salawmaleýkim diýýän ýa şondan bolarmydy? Düşnükli.
Onda sen gulumsy däl diýýär saňa, dogrumy? Indi men sen bilen aragatnaşyk edip ýör. Eýýäm birnäçe aý bäri aragatnaşyk edýän. Ýöne men sen bilen gürleşemde görýän, halypa jan, agam jan, gürleşeňde ulumsylyk ýok. Meň pikirimçe, men bilen iş salyşyp ýörse, indi ýörite muşdaklaryň dykgatyna Merdan ulumsylygy ýok. Ulumsylygyň ýoklugyny men subutnama getirip berýän. Elbetde, şu öňümizdäki aýda, iýul, iýul, awgust aýynda, üç aýda toý edýänleň dykgatyna, ýagny ene-atasy ýoklar, aýdym-saz toý edýän bolsaňyz, Merdan Altyny aýda biriňiziň toýuna mugt hiç zatsyz eltip berýär. Razymy? Razy.
Ana, gördüňmi, ine ulumsy bolan bolsa dur Begmyrat diýip saklardy meni. Onnoňam kim toý edýän bolsa, bir Merdan alty bilen habarlaşjak ýa gürleşjek, toýuma tutjak diýýänler bar bolsa, arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz, sekiz altmyş üç, segsen ýedi, segsen ýedi, nol dokuz. Elbetde, Merdan alty bahasyny gymmat aýtmaz ýaly, men bilen gürleşýäňiz, iň amatly bahada özüm ulumsylygyny aýryp, toýuňyza eltip berýän. Arkaýyn, topary bilen. sazandalar bilen bilelikde. Oňa men öz-özüm güwä geçýän. Sebäbi Merdany men tanaýan, şeýle-de iş salşyp başladym. Dogrudanam Merdan jan? Indi şu ýerde bir zat belläp geçesim gelýärdi. Indi men özüm bir erkek oglan erkek ýaly-da. Hawa. Iş çalyşýar, her kim iş çalyşýar welin, öz sözümdenem eşdeler gowy bolardy. Men Begmyrat bilen seň bilen kontrakt bagladyk. Hawa.
Indi
kim toýa tutjak bolsa, oturyşyk bolsun, halk aýdymy bolsun, Begmyradyň nomerini jaňaýyp tapyp bilýärler. Hawa. Özümiz kän gijräk gelýäs, ýatýas, zat etýäs, köp kişi kän ýaň. Garaz, merdany tapjak bolsaňyz, meň üstümden tapyp bilýäňiz, meň üstümden gürleşip bilýäňiz. Özem Ýaýdanyp durmaly däl. Aýa palança manat diýermikäraý? Ulumsy diýip. O, ulumsy diýip. Ony ýaly pikir etmeli däl. Begmyradyň göwnüniň aklygy ýaly, Begmyradyň göwnüniň päkligi ýaly, elbetde, özümi reklama edip durmaýyn. Umuman, daşymdakylar şeý diýip aýtdy-da, ine, şoň esasynda getirýän. Arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Elbetde, toý hyzmatlarymyzyň içinde Merdan Altan goşulandyr bize. Toýlaryňyza aýda enesi enesi atasy ýok aýda biriňiziň toýuny söz berýär mugut sowup berýär hökman suratda ýöne öňünden belli ediň öňünden jaň ediň öňünden habarlaşyň hökman suratda habarlaşýaňyz aýyň pylançasyna boş bolsak şu hepdäň şu nemede mugut sowup berýändir habarlaşyp bilýäňiz şeýle-de Şular ýaly sözler diýenimiz üçin laýk, repost, wideony paýlaşýas. Şu wideony gören bolsaňyz, janyňyz sag bolsun. Indi gepleşigimizi dowam edýäs. Ulumsy däl eken, aýdyp bilýäň Merdanjan. Näme bir ýüregiňde beslän arzuwyň bar, şo aýdyp ber. Şu ýaňky ene-atasy ýoklar, kösenýänler üçin aýda bir gezek sowgat, mugt eltýäs diýýäň-ä, şonda Nury halypa Bizä nobat kiçidik da. Hawa. Orageldi halypa zat da oturýan bolýan. Aýtýa-da. Şu baha ýagdaýy ortaça we pesi we iň beýigi we zady we. Şuna Nury halypanyň ýanyna ýagdaýym ýok diýse. Ine ol adam bolmak wapşe mümkin däl. Hawa. Hiç hili mümkinçilik ýok halypa ýaly. Şol adamyň ýüregi şolar ýaly ekeni diýjek bolýan bolýan. Ýöne gaty görselerem beýleki bagşylara-da şony maslahat berýän men. Dogry belläp geçdiň, elbetde gaty görenlerem bir teswirem ýazarlar. Görsünler, men dogry. Ony ýaly pikir etmäň, mähriban sungat işgärleri, sungat oglanlary, ýigitlerimiz. Nury Meredow, ol ägirt ussat aýdymçy. Ony her bir ynsanyň kalbynda dörän aýdymçylaryň biri diýip men Müňde-müň nomer ajin diýip ony ýüregimde goýýan Nur halypa aýdymlaryny ýer depemizde diňleýädik. Şarf manty bol wagtda. Şo manty boly kaseteler bardy. Beýleki lentaly kaseteler. Şony goýup şoň aýdymlaryna Anora, Gülälegim birnäçe aýdymlar ýer depip diňländiris. Şonuň üçin ýatan ýeriň ýagty bolsun jaýy jennetden bolsun halypaň. Dogry belläp geçdiň. Arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Janyňyz sag bolsun. Indi gepleşigimizi dowam edýäs Merdanjan bilen. Merdan, soraglara jogap berdik, gepleşik hem uzaltmaly. Öz bir 3-4 sany gowy gören aýdymlaryňy aýdyp bersek, şonuň bilen hem gepleşigimizi tamamlarys.

Indi Merdana ýene bir soragymyz bar, elbetde, Merdan Alty, näme üçin seň hemme aýdymlaň gynançly? Jogap? Gowy sorag. Köp maňada sorag berýärler-de, söýgüden ýandyňmy, söýdüňmi diýip. Her bagşy öz stilini tapýar, sesine gowy eşidýän welin, Maňa zarynlamak gowy gelişýär diýýärin. Ýöne gynançly aýdym gowy gelişýärler diýýär. Ýene-de şo döwür güýçli aranžirowşçik bar. Şu döwür hem bize seredip dur. DJ Murik diýip halypa oglan bar. Şol sazlarymyzy ýazýar. Bir hem Arslan Kertik diýip bir halypa şahyr bar. Iki müň on altyda hemme goşgy, köp goşgy, hemmesi-ä köp goşgularymyzy Arslan Kertik ýazdy. Biram repaň ýazan goşgular bar. Ýöne aranžirovkamy diňe DJ Murik maslahat berýärdi-de, şul aýdym, şul aýdym gowy ýaz diýip. Sesiňe gelişýär diýip. Hawa, söýgüden hem ýanamok. Ýöne bir hili. Özüňe ýakyn saz aýdýar. Manysyny görýän welin, şoňa girip gitmek gerek-de, ýürekden janlandyrmak gerek.
Indi şu şu wagt tomaşaçylaryň pikirinde bar-da, indi biz toýa tutup getirsek, Merdan Altan diňe gynançly aýdym aýtsa diýip. Ýok, ony ýaly däldir. şowhunly aýdymlaram bar. Şowhunly, şadyýan, toýy bambiçski sowýan aýdymlaram bardyr. Dogry dälmi? Ynanmasaňyz, häzir öňümizde birnäçe toýlarymyz bar. Toýlardan pursatlary görkezýäs, goýýas. Bu gepleşikde däl, ýöne toýlarda internet platformasyna girýäň, Merdan alty diýip ýazýaň boluň, toýlardan pursatlar bardyr. Rep meni bu diýýär, Repe bilen bile aýdýan aýdymlary, birnäçe aýdymlary bar. Toýlaram şatlyk şowhuny sowup berýändir. Dogry dälmi Merdan jan? Hawa. Onda näme? Gepleşigimizi şun bilen tamamlaýaly. Dynali nesip bolsa her aýda Merdan Alty bilen bir gepleşik edýär. Her aýda nesip bolsa. Şeýle-de şular ýaly bizi bir diňläp, gollaýanlar, biziň kinolamyzy, gepleşigimize tomaşa edýän muşdaklarymyz, eziz watandaşlar, hemmäňize minnetdarlygymy bildirýär. Şeýle-de bizi şular ýaly erkin gepleşikleri döretmäne uly mümkinçilik döredip berýän Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janynyň sag bolmagyny, il-ýurt bähbitli, ýurt ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň rowanly ýollarda rowaç almagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Hawa dogry aýtýaň Begmyrat. Şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyzyň jany sag bolsun. Şeýle-de bizi gollaýan muşdaklarymyz bar. Şolara köp-köp sagbolsunlar aýtýan. Nesip bolsa ýakyn günlerde täze-täze gepleşikler, täze-täze aýdymlar, gowy kinolar, gowy kagtyd oýna ugradygynny nesip bolsa Merdanalty siziň araňyz. Enşalla. Ýene-de toýly günlerde didarlaşýança şu günki ajaýyp söhbetli gepleşigimizi geçirip gutarýas. Hoş sag boluň.